Dros wyliau'r haf 2015, daeth grŵp ohonom at ein gilydd gyda'r bwriad o fynd ati i ddysgu mwy am yr ardal yr ydym yn byw ynddi. Wrth grwydro o gwmpas yr ardal, sylweddolwyd bod cryn dipyn o hanes yn perthyn i'r dyffryn, yn ogystal â sylweddoli ein bod yn byw mewn ardal mor brydferth. Pum milltir lawr y lôn o Fethesda ac rydych yng Nghwmidwell, ble mae miloedd o bobl yn tyrru i'r ardal bob blwyddyn. Ar ein taith, Siaradom gyda amryw o bobl. Rhai wedi eu geni a magu yn y dyffryn, a rhai oedd yn ymweld â'r ardal. Un o'r pobl gwelsom oedd Gwyn Tomos, neu Buck fel fydd pawb yn ei alw. Mae Buck yn ffermio ymlaen yn Ant, Ac hefyd mae'n un o fugeiliaid y mynydd yng Nghwm Idwal. Ar ôl cwrdd â Buck a cael yn diddori gyda sawl stori wahanol ganddo, gofynnwyd iddo gyfrannu tuag at y prosiect. Cytunodd ar unwaith, gan ddweud fod ei frawd Alun a'i gefnder Ian yn hoff iawn o hel atgofion. Felly, daeth y tri at ei gilydd i rannu atgofion gyda ni. Ac wrth wrando ar helyntion y tri, cawsom gyfle i werthfawrogi gwir drysor Dyffryn Ogwen, sef cymeriad ei phobl, yr How Guts.
Wel ia, sgog i'r lan o'n i gynta. Ia, oedda ni gyd oedda chdi. Oedda, sgog i'r lan. Ia, ia.
Ia, ia. Y fraint fynd yna. Ia.
Ia. Be o'n i, be o'n i yn gofio, be o'n i'n tair ysgol, ac yn y dair, o'n i rhyw fath o Handyman o'n i. O ia? Ia.
O, ia. Pan ysdi'r building lle. Ia, ia. Dwi'n cofio, dwi'n cofio lan de. Um, o talu fryd i pob toed. Oed. Talu bach de. Oed. Wedyn, Alun, sy'n ôl cret, allan. Gan o gyda de. Ia. Nôl o cret.

O, ella fwy gan hel o gylan, dwi'n yn gwybod e. Ella, dwi'n yn siŵr. Nes i landio yn Penbryn, anyway. O. Dwi'n yn ddrwg iawn yn Penbryn. Na, ddo, ni'n hogyn dan Penbryn. Dwi'n dy ffynogwen dyn, de. Ia. Ia, dy ffynogwen dyn. A ddim yn siom dyna, de. A wedyn, um, beth enw'r lesson lle oedd ti'n agor llyffant? Baiol. O, baiol, ia.
Baiol, ia. Baiol.
Lesson biology, de.

Ond e, o, da ni'n eisiau yn y fyw. Ond o'n eisiau agor yn tron. Dwi fi yn cael job wedyn o... Llanw?
Wel, neu na ddim o ddiw de. Ia. Ia, beth hefyd lan dwi'n gofio, ia.
Ond, ia, dwi'n am mobile ffôn yn byd ag oedd dod. Ond ti'n chwarae. Dwi'n am ffôn, dwi'n am mobile ffôn. Ia, chwarae ti de.
Ia. Ia. Edrych ymlaen i fod y ffrindiau ac allan. Ac efo tripia fyd, oedd na ddim tripia fatha mae pobl ifanc mae'n cael o'n i ffwrdd dramor nag oedd. Oedd na'n tripia um, am ddynodiau nag oedd, tyd, oedd chdi'n cael mynd am ddau dri diwrnod i llan grannog. Oedd na ti'n byd o'r ysgol? Na oedd. Mond ysgol syl oedd ni'n cael di, ystalw. Ie. Ar y gmynig weithiau?

Wil Charles yn cneifio de. Na chdi, ne- neu i fyny am Gwerney. Ia, mynd am dro, os oedden nhw'n cneifio, o plant i gyd yna doedd, yr ysgol i gyd. de. Oedd, tad. Watsian nhw'n cneifio de. Ia. Ia, ffarmwrs yn seg i'r ysgol i'r lad oedd. Oedd un yr iard oedd, Ffarmwr, parto'r iard oedd. Oedd, tad. Oedd.
Oedd. A dyn, fel ti'n dweud, mynd am dro, mynd i chwarael de, os gynnwch chi deulu chwarael, chi'n mynd i chwarael am y diwrnod, gael y synod o'ch. Na, oedd na chdi. Ond mae gymaint o bethau wedi newid rwan, yr, yr health and safety de, geisio caniatad gyn o rhieni, cyn mynd â plant o'r ysgol. Mm. A mae yna lot o ysgolion o'n, a lot o thrawon, prif athrawon, mae gynnon nhw ofn o'n efo insiwrans. Mm. Ac ond bod yna glem yn erbyn y plentyn, yn erbyn yr ysgol. Da. Yeah. Yeah. Wedyn, mae'n anodd, to dwi'n na adra cwrdd ag gymaint o ysgolion a colega, ac y perig mwyaf sgynnon nhw di clem, cyn efo ddigwydd. Cyn i blentyn ddisgyn i dŵr neu brifo neu fath. Yeah. Mae'n gymaint, da ni'n mynd America da.

provide rhywbeth de. Ia. Hel dail a pethau yn P- Prymeurig de. Ia, ia. A dysgu, dysgu enwa dail coed a pethau da, da, a'r coed. Ia. Ia. A, a ti'n gofio, mynd i ysgol Gerlan, ti'n gofio roedd chdi'n sôn am y grat? O ia, Yn ia. un dosbarth oedd o de. Ia, tad. A wedyn, Huw Wyn a fi, yn dod i mewn, socian o lyb. Gwya de, mae'n bwrw eira fatha ddewrgen, ti'n droi ag yn chwarae ag ati. Socian o lun. Ddim cael mynd adra de. Stripio de, yn y drôns. A dy fest de. A rhoi dy ddillad ti drost yr hen, yym, t'mod yr hen fire guard mowr mowr 'ma? Ia. Dy ddillad ti drost hwnnw nes o'dd stêm yn codi fyny. A yy be' o'dd enw'r headmistress? Miss Lewis. Miss Lewis ia.
Miss Lewis. Miss Lewis ia. Ac yym yym Mae honno, honno wedi codi'n hwsys bach i fyny lawer o gwaith cyn bellad ag ail a pob un o slammer a dop dy goes di de. Nes oedd o'n goch di. O, mam ba. Dy fo? O! Mae swn i heddiw ta. Ia, ia.
Ia. Na, dwi'n... Yn cael cyd ar yn ôl i hwnnw dyd.

Galwn siop len hi. Ie. Ac yn i'n bredd o fyd e. Ie. Just gyda drwm te. Ia. Yn mlaen wedyn. Cael swings cronwy. Yw hanner awr o fanno. Ia, fo, ia. Ac adra yn ôl yn. Ddeitha mam beth digwydd. O, cyn cwt. Lawr yn ôl. Y byn ni cyrraedd lawr yn ôl ysgol. Yn amser cynio, dwi. O, hanner dwrnod yn mynd. Oe. Ia, dwi'n cofio hynna, iawn dwi. Ia. Leitlle chwarae, gwella lawr. Ond am

Ridio beic oedd o'n llofra geir nag oedd? Ia. Ond oedd y dyn yma'n reidio beic. I lawr. Be oedd gynno fo? Pisar. Ar, ar y, yr handlebars ond pisar de, wedi bod yn ôl llefrith de. Ia. A dyn alun yr hyn ag o'i flaen o, wrth chwarae de. Ia. A oedd o'n methu gwasgu brec sy'n beth. A dyn mae'n gwasgu brec a troi mewn de. Torri coes hwn de. Yn iesgwb. Ia. Wedyn, oedd o'n yfyrfa doedd. Am

Neb i adal yr ysgol ddo. Dyna di polisi yr ysgol. Powb ar dir yr ysgol. Ie. Ac oedd 'na ryw cres caps mewn rocet bach doedd. A chdi'n capsan mewn llichau. Oedd hi bang doedd. Di- Hogia di bod yn llichio fel diawl trwy bora wan doedd ar yn gilydd. A di rhaid allan o gaps doedd. Lle gen i gaps? O, a ni lawr amser cinio i stryd na ddiw. Ynde? Ie. I siop um, ar drawsa yma. Beth oedd? Be oedd da? Lle mae'r bloda wan? Gwerthu toes oedd hi? O, yy, ia, yy...
Seralog.
Seralog. Seralog, ia. Ia, ia. Yn ei siop Seralog. Ni di anghofio fo.
Ia, yn ôl caps. Mm, ia. Mae'r tri yn ei mynd a sleifio lawr ffordd yma, lawr hel lwybra fach cefna o'r ysgol. Ia. Ac i siop Seralog, a dipyn o caps, um, boxes caps, ac i fyny yn ôl wan. A pan ni'n mynd yn ôl, gyferbyn â Gordon Terrace, podd yn sefyll yn ben y llwybr, yn pardo, headmaster. My room, one o'clock, math o rwbeth. Shit, sy'n edrych ar eto. A tri yn o'n sefyll o flaen i room on. A cofio di, dwi'n o cyntaf yn sgol y ffrwgon hyn. Ydw. A gychwyn da. Dyma fo'n dwad, ar ôl cinio, dyma fo'n dwad i room. Inside, mae'n i mewn. Ar ôl gylun. Oedd Hugh wedi cael cansan yn bora. Mae'n bora. Wedyn, mae'n gofyn, what do you want boys? Mo, cane or lines? O diw, gweld bod cane yn gynt o beth diawl de. Dyma yeah. Huw a fi dweud cane de. Yeah. A dyma Bryn yn dweud, uh, lines please, fyna Bryn. No, oh, you'll have a cane the same as the others. Mo, a dyma cyntau yn rhaid i siop sel a log i nôl blooming caps de. Yeah. Cansan. A dyna bi oedd wedyn trwy'r ysgol i mi, dyn dweud. Yeah. Ond gen ni lines bob wsod. Does na ddim, dwi'n gwybod bod nhw'n cael gymaint o hwyl os da chdi. Ti'n o'n amser i bob peth, doedd, fel o'n dweud, um, uh, o band o hop, ar ôl band o hop, pan eista, pob yna, o flaen sio plws. Beth yna ni, beth yna ni, da ni'n eisiau bod adra tan af o gloch. Ie. Yn y fan di saith oedd hi. Rhyw, dwy fala. neu plwyn plums, neu rhywbeth, ynde? Ie. O, na ni'n gwybod am bob coedan yn gerlan brech melyn ag i fyny i cyneddi neddon. Ie. Reit, mae'n ei off fan. Un ar gard, a llall i fyny ar goedan. Hyw ein i fyny ben y goedan yn dop Hill Street, rhyw goedan fawr yna. A hyw yn dop y goedan, wrthi'n llichio fala lawr i'r ogia, gallen ni, argwyd, mae boed oedd i fyny llwybr ar. Mae pob yn glio i, ynde? Sgatro fel diawl. A hyw yn gafel yn dop y goedan wedyn. Mae chief yn gwybod. Ti'n lawr o ben gwyta na? Na, na. Dwi'n gwybod pwy ti'n dod dad. Y cwrwch chi'n ôl o tam yw. Dwi'n gan dod o'n. Dwi'n am, dwi'n am, ti'n mobile ffôn na byd agwedd. Mm, o rhaid mynd i dy rwy'n dweud. A doedd hi'n gwybod neu o'n byw yn gwen gwial. Oedd o'n mynd i gerad i fanna. Wel, ei dy dad yn capal dy syl, mod e. Wel iawn, oedd hi'n gwybod. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod.

Gwna am toilet ac ystod o beth. Ie. Pob fo pot, dwi. Oedd. A dyn oedd y diawl yn llichio'r pot, y pipi, am ben y blomyn fala li. I nadu ni fynd yna, dwi. Ie. A dyn oedd honno out of bounds, dwi. Fala mi sorry. Ni can o'r un fath. Ie. Da, ie. Ond nhw'n mwy blasus oedd yn meddwl. Cofio dad yn dweud straeon sydd o'n hwyl tro. Da ni'n mynd i oes arall wan, pan oedd o'n ddim bach, dwi. Ie. Ac um, rhywbeth debyg o hwnnw, wedi ar ei bwcad, dwi. Ar lôn Ciltwllan, i fyny wan, son am styd lamp stryd na'm byd nagwedd. Nagwedd. Wedyn bwcad lôn, yn ganol lôn. Uncle Ar yn un ochor i'r clawdd, a Dad ochor arall. A llinin o handlan y bwcad. Ie. I bob un 'la. A pol yn dod i fyny, ond morwyn oedd yn gweithio yn Ciltwllan, efo smêl de. Oedd hi'n gweithio efo smêl. Morwyn oedden nhw. Wedyn oedd hi'n dwad efo bwcad a Trio gwneud y bwcad allan de. Dyn fel fi'n trio stydio'r bwcad. Yr ogia'n tynnu llun i doedd. Ac oedd y bwcad yn codi doedd. Ac yn hofrian ac yn lawr yn ôl dyn. A'r gwch yn o'r rhedeg lawr yn ôl i gyrlan y sgrechian de. Pan ti'n gweld ysbryd. Ia. Yr diawl oedd yn drwg. Ond dy'r eidus oedd o de. Ia. Ia, dy'r eidus. Ia. Dyna ni'n mymalu fatha mae plant. Na, na.
Fatha? Na, hwyl oedd o de. Ac oedd chi'n gyda ddal.

Te, a chdi ta di gael hanna coron gyda fi. Arglwydd, mae'n asu mi. Ia, te.
Coron. Ia. Ta cyrra lot ar un. A dyn al wedyn, te. Deitha chdi, Eli. Gei di ddeg o hyn gyda fi. Cinioga, dda nhw, dda nhw fel hyn. Fatha hanna coron, does di. Ia. A hwnnw i deg o hyn i chdi, a hwnnw gael o hanna coron gyda chdi. Ia.
O, rogio fi mynd iawn. A fol i.
A chdi, mae chdi di gael bacan, dda.

A fanna oedd y chwarelwyr yn cael eu dillad gwaith doedd? O, hyn. Talu hynna ba- dwi bach. A dyn Scott yn neud hanes. Mynd yna yn ôl cap. A dyn sbio drwy'r gwahanol o focsys yn bob man oedd o lle yn choc y bloc dy. A dyn agor y bocs o'n. All godan bach di wneud nyth dy. Yn y cap dy. A Scott yn gwneud, sa ddisgawnt am hwn, a Scott. Ddim so blaen. A mae'n tynnu'r godan ar nyth. Ie. Dwi'n gwneud o wedi oedd. Un pris ag pris ag arian parod parod. Ia, be oedd i beth yn botol. O'n i a ffôn efo, na gyd, mynd i weld Ian Glo, dy syl. A Ian Glo yn dweud bod i dad o, di mynd yna i gael mesur siwt. A di mopio wan, di galw yn ôl o siwt a mynd â hi adra. Yna fo'n codi y trwsus i fyny, dyna fi yma, ti gesto yma. Me to measure i fod. Da ni chi sy'n leol.
Ond oedd gynnu fo bob dim na, oedd? Oedd, oedd dyna biodd i to, oedd chdi'n sôn, Rwan, hefo gymaint o bobl yn gweithio chwarae doedd, mae yna 5,000 o ddynion yn gweithio chwarae doedd. Wedyn oedd ei gwragan nhw a'r plant doedd. Wedyn oedd Bethesda, oedd yna bob peth di greu rownd y chwarae doedd. Oedd, oedd. Dwi'n cofio siopa bwtsiar doedd, pan o'n i'n ysgol ac yn, yn, yn fychan. Wel, oedd gen i siop bwtsiar yn Gerland doedd. Dic, mam yn gyrru, gyrru finnau yn ôl um, cig ar gyfer rwsos doedd. A rhyw Nodyn bach ar bapur. Dyna bloc gynodig de. Yeah. Ddim health and safety. Ond am byd fel agwedd o'n neb yn marw o food poisoning ag oedd. Bloc. Wedyn i'r hen ffriser dda de. Nol, beth allan. Ar y bloc. Wyall. Ie. Yeah. Rhaid dan. Wedyn Papur newydd. Dim greaseproof paper neu plastig neu ffyrmydd neu packaging. Papur newydd. Mewn â fo. A hwnna. Cig lobs gows. Yn ôl nhw ddarn. Hwnnw yn ddu i gyd. Dole fyny. A mewn â fo. I'r bag. Yn cadwach ti de. Ia. Fel proed.
Fel proed fel nhw. Weithiau. Os yna ni boeth de. Ia. Hyn i ffenast oedd. Ond oedd hyn. Ond sbio di faint o siopa bwtcher o yna i lle yma de. Hmm. Dau dwi'n cofio tair o stryd yma. A dyn siop ffis. Ti'n gwneud siop ffis?

Oes oedd o'n bwrad oedd? Oedd. Oedd o'n bnawn.
A weithiau oedd o'n os oedd. Oedd oedd. Oedd oedd. Dynio in between oedd. Oedd. A mi'n amlycio oedd o sac y stwff de. Ia. A wedyn eisiau i dros y broblem. Eisiau adra rhyw o capal rhyw fwrad y syl. A mam yn dweud. Alun.

Ti'n cofio'n mynd i bellach? Yndw, yndw tad, o bellach. Oedd o, oedd o fatha mynd i, wel, i Sbaen neu ddim yma. Wlad arall. Oedd.
Oedd dros y bont. Overseas.
Overseas, ia.
A un y bont o'na.
Ia. A da gynnu, de.
Ia.
Ia, yn cofio'n mynd, ia. Ras yn fawr, ia. A'n cymryd, faint i ni fynd? Oria, dwi.
Oedd. Oria.

i fynd yn efo ni am yr wythnos di. Ac oedd hi, oedd nhw di anghofio y beth bynnag bif neu beth bynnag oedd hi di gwcio lli de. Uh, neu ham neu beth bynnag. Di anghofio fo. Dad gorau mynd yn dod ydyn efo bus. Fo bus, ia. Oedd hi eisiau bus, i fangor, oedd o bellach de. Ysdi? A nes i'n bellach wsos dwytha fo cael mae pin o step ysdi. Yndi, mae yndi. Ond ysdi, Ie, mae oes.
lonydd yn wahanol i ddiw, dydy ie. hen lonydd oedd nhw da gynnu di. Ie. A wedyn, isio bus wedyn o Bethesda, o, o Bangor i Bethesda, doedd? A dyn nhw isio cerad i fyny Bryn Llwyd, doedd? Oes. I nôl y joint ma.

Ar un un caffi, bob blwyddyn, un un caffi. Ie. Tip fish a pys.
Bechdal a parod de. Ie. Regular. Ie. Dyn, oedd un, oedd un i'r un o'n. Doedd? O, oedd, debyg iawn, oedd. I'r, i'r ffair.
Mae'r un lec. Ie.
Ie.
Oedd un, Oes yma nôl o bus yn mynd tri? Oed.
Gychwyn adra.
Gychwyn adra. Os o'i chwech ar chdi adra, di'r saith. Oed, oed. Oedd o gymaint o ddwrnod, o'ch ti di exeitio gymaint, oedd. Oedd o'ch ti'n mynd i Olton Towers. Oedd ni Olton Towers.
Ia, ia, na fi oedd ni. A beth gyn i gwa.
Ac oedd o le'r hwyfo fyd oedd. Oed. A dyn dwi'n cofio ni'n mynd fel teulu, a cymryd wedi efo dy ffrindiau de, ar y dŵr mon. A mynd, un o'r pethau cyntaf, mynd ar y dŵr. Ac a'i ffordd ffeit ar ganol y blwmin llyn yma, sblotio'n gilydd de. Ti'n socio'n dda. Wel, chdi'n mynd i newid na gwaith. Na gwaith. Neu wedi rhyw ddwrnod glir. Neu tŵal.
Ia. Ac oedd o'n garantî bod chdi'n twy braf na gwaith. Na gwaith. Oedd chdi yn y blwmin dillad glir ba de. A peth arall o'n i'n gofio, yr machines oedd yn Marine Lake, ciniog oedd i gyd de. Ia. A dyn, o'ch chdi di hel trwy'r flwyddyn, toman o ginioga doedd, yn dod yn foca de. Os na gynnwch chdi felt sgol dda, de, oedd y drwsus di disgyn lawr doedd. Y llond y bwcedi di o ginioga de, yn mynd i'r rhwnd. A rhan fel hyn drwy'r amser yn tynnu de. Cingog i mewn a, a, a curo dwy. Curo dwy.
A sy'n bol. O'i gret, gret. Yn ôl i mewn i gyd.
Mae sy'n yn ennill. Ie, o, o, o, o, sgint, dod o de. Ie. Yn y fath efo Ffair Llan doedd? Cerdded i Ffair Llan wan efo hynny o bres o'ch chdi i gael yeah. i wario fo mewn chwinciad. Eisiau mynd adref o'r ffordd oedd a sgrowntio dyn. Gofyn i nain neu taid. Ie, yeah, cos ti'n gweld anti neu encl yn y... Dilsgwys i gael dyn o bres. Ie, ond oedd o'n mynd mor sydyn doedd. Oedd. De, a nwllwn ni efo, mae Emyr Gwern Gofyn oed a fi de. Ie, na, ie. Oedd Em yn isgol i doedd. A dyn, uh, Wrth gwrs oedd Meb 'di colli wraig ei fam doedd, a 'dyn oedd William Davey, dad o, Ie. yn edrych ar ôl y campsite ac yn ffarmio. Wedyn dyna be' o'n i'n neud bob dydd Sadwrn, mynd i fyny yr hen gwt gwair, ynde, llawn o dent o gampars, ddim Oedd. tentia, mond Ie. po- pobl yn cysgu ar y wêllt. Chdi, ie. A 'dyn oeddan ni'n cael job yn rhoi gwellt glân o danyn nhw ar ddydd Sadwrn. Change over, 'de. A 'dyn rhywbeth o'n i'n ffeindio, rhyw hanner coron neu rhyw rwbath oedd wedi disgyn o'u pocedi nhw nos, 'de. Oeddan ni'n cael o doedd? A gwellt glân, 'de. Ie. Ia. A dyn mynd i, hefo William Davey o'n, i Meunan, hefo lori, i nôl llwyth o wair. Ochr allan rwst.
Ochr allan rwst. Ia.
Pyn o drefol, dweud. Oedd. Ac oedd teulu... Nid gyda hynny. Ia, ac oedd teulu garth efo ni, plant garth. Ac oedd newid golli mham, a dyn nhw'n cael dod hefo ni, i, i cyn y cnebrwn, i'r plant dweud. A dyna bimp o'n nhw. Ia, bump ohonyn nhw, a Emyr, a finna, ar y lori wan, yn mynd de, yeah. a lori, to, sef na tynar oedd de. Llwyth o wair wan, ar y lori. A lle oedd yn y plant? Rhwmon ni ar top. ar top, la de, gwys allan de, llych yr haf drosodd, dros y gwysau ni. Ac oedden ni gyd ar ben y llwyth yn mynd yn ôl trwy cypa cerig, a efo neud solo falls, de, a beiga coed yn dod a cyrraedd i ni gyd. So ni, os a ti cael dy blymun rhaid yn jail o'n bas, ond ar top y lori oedden ni. Health and safety. A William David allan yn, yn cypa cerig, de. A, i pob yna! A sa'n rhyw ddaid i drin hwyr a briga yn solo falls. A ddai'n meddwl am hynna'n aml, de, to, pethau, ah, Gwybod rwy'n ymwneud e heb feddwl un byd. Ie, yn ddiddorol de. Wedyn, chdi ddeud campio de, i, i ysgolion di oedden ni'n mynd campio de. Ia. Y trip cyntaf yeah. ges di. O ddalun ddim yn am fynd yn bell i'n illas di, pyn o home pigeon oedd o de. Dwi'n gwybod. Ia, ia. Yn daw adra nos ag ati dden. Ia. Ond oedd o, mae siŵr, o'n i tua 80, 90 oed mae'n siŵr. A felly sa Alun yn 19 bysa, felly bysa. Mm. A dyma penderfynu sydd wedi gampio fi i fyny ysgolion duon. Oedd oedd gen i drwsi hir.
Oedd. Oedd gen i drwsi hir, oedd gen i ti'n dad. Mae'n siŵr, oedd gen i drwsi hir. Ond oedd o'n weitha trwsi Robinson Crusoe. So, os ti, yna rhyw bedair modrodd o, o'i draed o'n gwhlwg, o'i gwisau. Mae ddat yn sy'n dwa loed eto. Ia, na chdi, ia. Half mast. Ia.
A rhyw het, oedd o'n neud lot o seithi ag at ei stalwm, dyn oedd gynnal rhyw het camouflage. Ie. A'r ci, de, y teriar, mic. A dyn, dyma ni penderfynu, basa ni'n mynd i fyny am sgolion duon.

Um, y brawn, brawn dy Gwener oedd, mae'n rhaid fyny, a ni, a i ysgolion duon. A dwi'n cofio'n union lle mae'r dent fan ar ochr rafon yma, le gwastad neis, gwyrdd. Le gwyrdd neis. Ia.
A rydyn y dent i fyny, a geir allan, a'r enwar a'r gwn, yn mi hela bora wedyn, dan, dach chi'n gael ysgolion ynddo. Ia, ia. A na fod, mae Wil yn dweud ta ta, wel eich chi di syl, mae Wil. Ynde, a goffa fo. A fo, dyma ni'n gwneud rhywbeth o'n sgota dylo fan, a dal brecwast yn mynd bara wedyn. Ie. A cadw nhw'n ffres, de. Dwi'n mewn rhyw bwll bod.
Rhyw gro, de. Ie. Bwll yn bwll yn gro, de. Ie. Ar y pysgod yn y pwll fan. Fyw o hyd.
Na, o'n nhw'n farw. O'n nhw'n lladd.
O'n nhw'n dŵr, de. O, ie.
Dŵr yn dawel, de. Ie. A wedyn, na fo, sitlo mi gyda nos, gwneud rhyw gamffair bach. Um, sitlo mi gyda nos, de.

A eniwe, rywsut nes i gysgu'n iawn de, ond nath o ddim troi at trosi drwy'r nos. Ie, codi'n bora, edrych ymlaen rwan am y fry up de. Ie. Ac allan, a'r arglwydd mond darna o bysgod yn bo man de. O'r hen fic di bod yn sgrwmjo nos doedd, a di mynd i mewn i'r pwll a di bod yn cnoi y pysgod fel del de. Ac, ia. Gei di gwasgaru. O, gynnon ni'm byd arall nagoedd? O, nagoedd. Rhyw dyn beg beans ag ati, a nathon ni agor hwnnw a fita fo de. Ie.

Meddwl o'r cawl. Eisiau dipyn o bres o'n oil di. Gael rhywbeth. Ie. A be fi'n ei wneud? Dyw ni bren. A bio gynnu nhw tu allan i drws ffrynt. Ond y, y, y, y, casgan yn dal land, o dŵr landar. Ie. A dyma wil yna, a dyma rwlio'r gasgan yn slo bach o unfan. A reit i bwyso drws cefn. Yn barlwr siarp drws cefn doedd. Cloca'r drws de, a'i ffrath yn giliad de. A dyma'r hef achgan i drws, ac agor drws, dyma'r gasgan yn disgyn i mewn de, a'r dŵr yn lond y gegin lond de. Ah, gwy chief di amsetio doedd. A rhyw ddeg munud wedyn, wyland ond da. Ew, beth sydd yn hanast? Wilpa chi wneud o'n, wilpa chi a torchi lewis a llnau ac yn tacluso. A ew, diolch yn fawr, Wil, diolch yn fawr i chi. A dwch i tu a Pe- panad a cacan a ryw bach bach i chi fynd adra dyn de. Ia. Dyn dwi reidus o fo de. O ia ia. Ond yy o'dd o'n gall hefyd o'dd o'n cae bach doedd? Oedd oedd. Ia. Ia a o'dd yr hen gyfeiriad Wil de m- dydi Dyffryn Ogwen ddim yn Ddyffryn Ogwen heb Wil Rees nacdi? Nacdi. Ac yy ninna wedi tyfu fyny hefo fo fel part o'r teulu. ac yy pa mor sydyn o'dd o'i gymeriad o mor sydyn i ga'l y last laugh mewn ffor. Ia. Ac o'dd o o'dd o'n sefyll ryw ddwrnod yn yym drws siop number one gyferbyn â'r hen bolis stesion 'de ar Rhinos 'de. Ia ia. A dyma y sarjant yym ar y pryd yn siarad efo criw o bobol ddiarth isio mynd i fyny'r mynydd i gerddad. A sarjant ddim yn berffaith saff lle oedden nhw eisiau mynd. Oedden nhw'n dangos map ag ati i'r sarjant. Rhyw, meddai'r sarjant, gweiddia'r Wil. A dyma fo'n gweiddia'r Wil. Wil, dyn yma. Mae Wil ar dros lôn efo'r cat flat a'r raincoat a'r cigaret yn ei geg. Uh, Wil, Wil, tell you the way to the mountain, medda y sarjant, de. Yes. Expert round the area. A dyma fo'n dangos y map eisiau mynd i Ysgolion Duon. A dyma Wil yn egluro iddo fo, i fyny trwy Gerlan, tu dŵr, a fyny ar hyd ffordd Manganese ac i'r pen draw un i, i uh, Ponda Rosa ni oedd e. Yeah, yeah. I Ysgolion Duon de. Yeah. Ac uh, dyma'r dyn yn diolch i Wil reit barchus a troi ac off a fo at y criw yn wedi cael yr arwyddion i fyny am Gerlan de. A dyma Wil yn gwyddo nhw Mind for fear of the mist, meddai Wil wrtho fo de. A dyma dyn yn troi rownd a codi'r map. We've got a map, meddai fo de. Oh, the mist isn't on the bloody map, meddai fo. Oedd o'n sydyn de. Un, un arall da am Wil de. Fel ti'n dweud, oedd o'n sydyn de. Unwaith y flwyddyn, y mynydd yn tyfu'n ddu ar y ffarm. Yeah. Oedden nhw'n helu dipio, dydyn? O, e. Tipio a cyfri, de? Ie. Yeah. Ond yr ega brisfan yna, i watchad, bod nhw'n tipio, difa'n mynd dros i penna, de? O, ie. Yeah. Yr ega brisfan yna, ag o'n cyfri, de? A wedi ar ôl gorffan o'n, dad o'n dweud stori metha fi, ar ôl gorffan o'n, de? Na lle oedd y cwn rhedeg rownd ag yn cyfan, de? Ar y brisfan yma, a o'n o'n cyn, de? Um, gofyn i pob Yna chi linsians o'r cwn ma, o sio linsians i talwm dweud. Ie. Oes, meddwl pob de. Mm. Ia. A wedyn, mwy a sydyn a Will yn dweud, ddiw, mae gen i ddau gi, mae gen i 30 years. A sgyn nhw'n insians iddyn nhw? Few, lle ma nhw? A siol ben tan yn ti. Da i ti tican.
Ia. Ia. Na, dyn.
A, a Dafydd, pethau wedyn, Dafydd y dyn dall, ti'n cofio Dafydd dyn dall? No. Na gwt? Dafydd Evans, Dafydd Evans oedd a Mrs Evans, dda fo'n cerad, oedd o'n byw yn trydydd neu bedwelu tu uh, yn um, James Street. James Street, Wes James, ac oedd o ddall. Ac o'n nhw'n dŵad efo'i ffon oedd cnocio bob bora mynd o'i dŷ. Yn gwael am jes oedd o, ia? Ia, ia, si, a ti'n jes na chael, os di. Ond oedd o'n gwybod am bob twll a bob step a bob dim. Ac i tu chwaer te, i gael brecwast o fanno efo Mrs Evans ei chwaer. Ei sôn am beth o'n de, dyn dall. Ia. Um, o'n i'n cenag yna, yn ista'n car, uh, yn Aldi. O ia?
A o tu nôl i mi o'n, dyma ddyn dall yn dod efo ci, o labrador, yeah. a spectol dwyll nhw. Ac yn, y fodd yn tywys y ci mewn i Aldi, de? Oedd y yeah. ci'n tynnu ffordd na am Marks and Sparks. A dyma'r dyn ma'n tywys y ci mewn i, i Aldi. Peth nesaf, dyma dod o'n efo pedwar orange ac um, grapefruit, ynde? Ia.
A'r ci, a dyn mae'r ci'n pasio'r car lle oedd y dyn eisiau mynd, mae'r dyn yn tynnu'r ci wedyn, ynde? Am i gar, ynde? Ia.
Agor drws tu ôl, a mae'r ci'n jympio mewn i tu ôl, ynde? Mae'n rhaid yr orange sa'n seth gefn, ac agor y drws passenger, yeah. wrth lwc oedd yn dreifio, ynde? Ia. A'i mewn o fo. Ia. A'n dweud, dyn dall, mynd ar ci am dro, to. Mae'n rhaid bod o'n to gweld rhywfaint doedd. Ond dwi'n pam ddewlo eisiau ci, chweith. Os mae'n bod yn tywys y ci. Ella mae ci oedd all. A beth rhywbeth at i weld, pan ti'n istan disgwyl bobl. O, so, sori am dorri mewn. Dwi'n off y track hwn. Dwi'n off y track hwn. O'n i'n figal yn dylawan, don. A dyn o'n i'n byw yn dylawan fy hun cyn prodi, de. A wedyn, oedd y microwêfs yn bethau newydd ac yn ei dweud. Ac wrth bofi o fy hun, a eisiau gwneud pryd sydyn, o'n i wedi prynu microwêf. Yeah. Ac oedd o'n y gegin gyda ni, y gegin bach oedd hi. A dyn Scott oedd yna i helpu fi lapio glan, wrth bod o'n ffrindiau o'n had. Yeah. A dyn o'n i'n mynd i cnifio don, a mi eisiau stopio lapio glan, rhaid Scott lapio glan, a dyn, mae'n ei tu o'n amser cinio, yeah. am dama di fita de. A mam di yn ei Dubai, dyn cwbwys yn ei, dyn ti'n y microwêf, A switch on yn cnesu doedd? Oedd. A Scott yn eistedd wan, byth yn oedd, oedd eistedd all y bwr wan. A fi'n dweud y pei yn y microwave a'r mae'r gola yma dod on de. A Scott yn eistedd a'r pei yn mynd rownd wan. A'r gymryd televisio fan hyn yn cnesu fo. Oedd o'r televisio fo. Ia, Scott, dyna fe.
Mam ba. A eto, yn blentyn, mynd i tan garth de. Uh, ond mi drowyd efo nhad a Scott, roedd nhw'n cnifio fo gwella dan. Ia. A dyn wyna mynd yn hogyn bach fan hefo nhw, dyn nhw'n cael joban bach de. A joban hel glaman i ddechrau fi de. Ia. Na beth o joban gyntaf, dyn, os o fi'n i eich yn dy basio di bod chdi'n da am lapio glan, oedd chdi cael job lapio glan de, ond rhaid chdi basio'r exam de. Ia. Anyway, hel glaman o'n i, a dyn ni tu wan, yn tan garth, i gael bwyd ar o gorffan de. A dyn Scott yn mynd i mewn, a sbio ar y platiau fel hyn, ham ar y platiau de. Yn barod i gymryd y salad. A bas got, ti'n mae gafael y blat, ti'n meddwl, ei cheri ar ei lun ôl i. Yeah. Mewn gwrs am cael dwy blatiad o ham, de, yeah. efo'r salad, de. A na fo, dwi'n ddisgwyl pyn bach, dyma pob yn y drownd law yna salad yn dwad, dwi'n masgotau law o dan bwrw fan i ystyn y blat yn ôl efo'r ddwy sleis ar ham, de. Yeah. Ond eith hwnna byd ar y blat ag e. Yn os byd am bwr, a byd o'n cig yn at o tem. Di bita'r blad i ham ar y blat.
Ia, dwi'n cofio symud o Gerlan i, i Bryn Llwyd yn y chwarae. Pedair oed o'n i. Heb tynnu am bedair beth bynnag. A dwi'n cofio'n symud nhw a mam yn cael panad efo Mrs, uh, hen Mrs Jones o'na gynt. lly. O'n ni mynd a cyn i ni symud i mewn wrth gwrs. Ond o'n i ofn a bob amser sŵn y compressor yn gwneud sŵn yn gwelod yn pwmpio dŵr i fyny'r chwarel de. Ond yy o'dd o'n le braf i i fyw 'lly. A 'dyn yym ond y gwaniath o'n Gerlan o'dd gin i doilet yn tŷ yn Gerlan oedd o'n gwelod rarad oedd yn yn Bryn Llwyd oedd? Oedd oedd oedd. A gola electric gynnon ni yn Gerlan dim byd mond cannwyll a a lampia oel yn Bryn Llwyd de? Ia. Wsti? A coed rownd y lle gyd oedd? A coed oedd. Oedd llawn o le oedd oedd ddim oes yn neud oedd? O, oedd. A lle ofnus ofnadwy yn nos di. A tyllu anod yn canu. A dad go mynd i pledu nhw byddai ni bychan. Hel nhw yna. Ia, ia. Na, dweud bys i ar dod i hwn. Ydy, bysa, bysa. Bysa. Ond, ia. Ond oedd o le braf i gadw ddwy'n i fyny. A dwi'n cofio ista yn cael brecwast wan, o flaen y ffenast a gwachad y lôn yn mynd i fyny am y chwaral. A bysus o'na tua saith, gosa o'na wyth o fysus yn mynd adag hynny. Double decks a bob dim. Mm. I fyny no. A llwythi'n cerdded de. Ia, ia. A sŵn y clocsia. Ia. De? Ia, ia. A llwythi efo beics. Do.

Yr um, rwtor yn mynd, pob yn dam ei feic. Ah, Dyn nhw'n hwcais yn mynd. Na rat yn indio nhw dyn de. A mi eisiau checio brecs. Am bod tŵr nag oedd. Nag oedd. O'r hwyr dyn nhw. O'r hwyr. Yn dyn yn arall yn clafod. Ia. Oedd o'n lwcus dwi'n mwyn gael neb ddamwain na ddo. Wel, o'n o'n i'n gael damwain ond Dwi'n yn siŵr os am ei fi o ta beth. Dwi'n cofio dechrau prentisiad y felin fo ers talw. A mynd efo beic o Bryn Llwyd i hen Coed Parc te, o yeah. felin fo te. Yeah. Lle oedd bob yn gwneud i brentisiad. A dyna bydda misodd cynta, oeddech chdi'n mynd i mewn i'r machine shop. Ar y ledd, sa'r milling machines, a'r shapers, a'r drills, a bob math o bethau. Dyna chdi fan 'no mewn chwe mis go dda. A 'dyn ne' ella fwy. A 'dyn oddach chdi ga'l mynd at y gôl wedyn a mewn yy bipyn o wsnosa yn taro iddo fo de. Hmm. A Jack Parry bach o o Glasinfryn yn gofio fo'n iawn bychan o'dd o. Ac yy o'n i fwy na fo. Dyna pam o'dd o'n Jack Parry bach?
Dyna pam o'dd o'n... Ia.
Ia ac yy Be odd o'n neud odd o'n gneud chdi daro y steel de. Wsti a hwnnw di mynd yn bw- yn las boeth yn oer de di o'i fi de. Yn lle bod o'n wyn de sti go- efo coch wyn mewn ffor de. Fe o ti'n taro a hwnnw wedi taithio o hitio dyna fi a slapio handla mwthwl yn o ddal de. Nes oedd o'n dwnsio gwybod lle. O'n britisiad hir doedd. Oedd oedd o'n bum mlynedd. Bum mlynedd, ie. Oedd dim just cast iron oedd o'n i'n neud na. Oedd o'n i'n gwneud white metal. Yn gwneud y bearings i o'r inji stem a bob dim sti. Ac um, a bras de. Ie. Bras bearings i, i, i wneud efo sidiau chwal de. Ie. I fynd ar y siaftiau mae oedd o'n ei di wneud. Ie. Ac oedd yna grefft yna ddoedd? Oedd.
Dyn, di bod y fan o'n brydig oedd ti'n gada hel i shed diesel wedyn, efo diesel locomotives bach lly. Hmm. A wedyn stripio heini i lawr a si. A gwneud nhw'n fyny a... Dyn o'na gimint o'n un o'na, un ar bob ponc doedd yn y chwaral. Plus oedd oedd y chwaral i gyd oedd. Oedd. A dyn um, o'na ddigon o waith a. A wedyn oedd ti'n gada hel i shed stêm. Yn y diwadd, lly. Pan oedd ti'n gorffan dy brentisiad, lly. Ond oedd McAlpine yna, do. Oh. Ysdi, cyn i, i mi orffan yeah. yn, yn y felin fawr, wedyn, nes nhw pen spel cael y lle wedyn. Oh. Dyn o pob yn mynd i fyny'r chwaral, does di. Yeah. A dod yn cymryd prentisiad i mewn wedyn, neu fath mewn ffordd. Dim fath ag oedden nhw fel un. Ac oedden nhw dal i gadw'r Yr uh, crefftwyr yn y pentra oedd o'n? Oedd o'n, oedd o'n, oedd o'n. Ie. Ond sa ti wedi gwneud y bentisiad yn Felin Fawr cyn yn amser fi, lle. Mae yna lot o hogia mae'n mynd i moa dyn. O, ie. A, ia, a dyn ni Lerpwl yn mynd. Ie. A ti, cychod môr mae'n cymryd nhw fan o, lle. Hmm. Mae'n dweud penwyn cwawis oedd eisiau. Oedd o'n waff yn sy'n. Deputation da. Oedd ddim eisiau testimonial am byd. Ie, ie. Ie. Pyn o straeon am Be tynnu coes yn y cytiau. O, o, tynnu coes o heriau na. Oedd. Esu mor oedd. Bo ma ato pen ymlaen dat oedd. Olwyd. Oedd. Oedd yn cofio'r... Oedd yn dod â pethau i gilydd oedd. Dod â ffrwythau.

Plisgyn ar ei lin o lyn de. Ia. A pricio nhw de, ddim byd rwcia wneud o'n. Newid y wyad i berwi, i wyad heb i berwi de. Wedyn a tynnu nhw ar bocs bwyd a... o, fi stomp ti de. Hegi mwy ti de. A oedd yn weithio fel arall hefyd de. Ia. A rwy'n yn ddara dwysyn o wyau i rwy'n arall. Wyau ffres de. O, lyflu, yn da hyn a tra de. Ia. Dyn Be o'r ogia neud o'n berwyr fwya de. Yn nhw nôl yn y carton wedyn de. Yn mynd â nhw adra de. Ti'n fawr torri. Yn solid de. Yw jogs, yw jogs yla ia. Ia. Lot o dynu coes de. A dyn neud wiar, wiar sy'n fyny yr i'w bob de. Ni ran bach dyna, chdi fyny yr i'w bob de. Ia. Yn o ryw bob adra, ti'n fawr torri nhw. Yw jogs yla ia. Ia. Dyna mi yn y gyllaf. Ia. Sorry fa dad o ddweud o hyd pan o'n i'n meddwl bod fi pyn o o lanc de, dwi'n chwarae rygbi a meddwl bod fi'n ffit ac yn galad ers talwm. Ie. A dad yn dweud, yy, wyt ti'n gwybod un byd amdani de, un byd amdani. Dwi'n meddwl dweud y stori yma am yr hefachgan, oedd o yn hogyn ifanc oedd yn nhad yn yy, shed hollti anaddu, a dyn rhywbeth wast oedd o'n cael ei wneud mewn um, wagan, a dyn o'n na ddim peiriant yn gwrthio'r wagan i fyny i bonc nag oedd i wneud y tomenydd. Hmm. Llaw i gyd. Ie. Yeah. Ac oedd e fachgan, medda fo, ac oedd o'n dweud bob tro, oedd o dros di 80, fe fachgan o, mwstash mowr gwyn gynno fo, yn cnoi baco, a be o gynno fo drwy bob tywydd de. Ha a gua, ond yr e sach ma, dros di war, a pin fowr, fatha safety pin fowr yn dal yr, yr, yr sach ma am i sgwydda fo, allan yn bob tywydd. A be oedd o'n neud oedd, pan o wagar y llaw, clipio, bachyn de. A'r gwagar arall yn dwad a'r pipio bachyn honno. Dyn nhw'n gwrthio'r dwy neu dair nhw i fyny bonc de. A un nhw'n tipio hunan dros ochr de. Ac un diwrnod oedd wrthi allan yn y gwynt a'r glaw yn bachu. A mi rwliodd un o'r wageni erill yn ôl a dyn hitio de. Nes oedd hi torri top i fowdw allan. Ro'dd ddwy taro i gilydd, steel ar steel 'de? Ia ia. Top load o ac o'dd o'n t'mo' sgrech powb yn hel yna. Yy a lle o'dd 'i fowd o'n slwtsio lawr a gwaed yn pwmpio allan o'r stwmp o gnos bar yn ei fowd. Ia. A nath o'm byd ma'n nhad mond mynd i bocad, ystyr yw hen hen gadach, ddim hancaish, hen gadach o' gynno fo 'de? A poeri y sudd baco i mewn i'r briw. Llosgi. Lapio fel 'a 'de? Ac ymlaen, cario mlaen i weithio de? T'od a 'dan ni rŵan sa 'ne incident book bysa health and safety sa ti compensation a'r gŵr sa hi'n gant a mil o betha bysa. Ia. Bydd y darn fawr mewn rhew. Wel ia chwilio amdano fo rwbath o'dd e. Ond o'dd o'n methu fforddio cymyd off nag oedd ond ma' siŵr bo' gynno fo deulu isie gadw doedd? Ia. Ia. Ymlan yn gweithio. A pen dwi wsos bythefnos ella nhad yn ista'n caban yn ca'l bwyd efo fo a gofyn o Duw su' ma'ch bywyd chi de? Duw, meddai Rhychgan, a dechrau daffod yr hen gadach du ma, ond wedi bod ar ei fwyd ers bythefnos. O, o, o. Dyna ei ffwrdd. A dwi'n stwmp di dechrau croeni neis, yeah. iach, de. Y syg baco mae'n siŵr di cadw, de. Ie, mae'n tynnu'r cadach. Yw, mae'n dod reit ag. Mae'n nhw'n galad ysdal yn ôl. O, ys.
Mae'n gwybod yn byd amdano. Na, da. A sôn am y Sieg Bacwn yma. Yeah. Cofio ni uh, Roland Hughes, y go arall o hwnnw. O hwnnw'n pen arall yn, yn diwad pen shed stem o ddo. A cael ei gyrru wan o fitting shop i fyny ato fo i nôl wbad oedd o newydd wneud lli. A wedyn oedd o'n istan i gadar fel un. Ac yn cnoi y bac o'ma. Yeah. Ac uh, di dod i nôl peth ar peth i fel baich uh, Roland. O iawn, na fo fanna li yn lanc meddwl. Wedyn fel o'n i'n mynd i afon o'n iawn. Meddwl. Am dy law di. Dy law di bob tos di. Ie, ie. A ges i hel i weithio fo un adag. Ac oedd o'n cnoi y baco ma. A di mwyas, os, os ti tarodd y fo am ball i dro fi di. A di mwyas ydy o'n wir lanc na fo di. A sss, mae fel awn i'n arna. I dall gada di. Mae'n clywed amdano nhw de. Ie. Jokes, oedd yn ei wneud. Pan ni'n gweithio chwarae de? Ia. Ia. Waw, bob math o bethau de. Um, llenwi menig ei gilydd i fo bob math o lwch de. De? Ia. Ia. Neud um, gris du ar dy irmys di. De? Ia. Beth fel ia. Ia, wedyn, uh, be arall o'n cael neud oedd wildio dys

A dyma ni'n i'r hen shed bach 'na lle oedden nhw'n wrthi'n dafu. A John Joe bach yn cael ei ben-blwydd. Ac oedd overalls doedd, Mac Alpine doedd, gwyrdd-dda de. Ie, ie. A dyna ni chwerthin fel rhewl i mewn i'r shed doedd. A pan oedd hongian yn erbyn y wal fel hyn yn ei overall, ond John Joe bach, oedd hongian 'di godi o fyny ar ryw beg de, a hongian ar y wal. Ac oedd o, am bod 'i bwysa fo'n ddal o'n i overall, fedrwch chi'm dallan o fe. Dyna lle oedd o, fatha dol bwt yn ysgwyd ar y blydi wal ie. Ie. Ie, duw, pan oedd rywun yn cael ei ben-blwydd, oedd 'na lot o... Oedd. Oedd. A dyna fo, oedd Geraint Parry, ti'n cofio'r hen gerdd? Ia. Ia, fo oedd yn tynnu, tynnu coes. Ia. Oedd o'n gerdd i fod.
Oedd. Ia. Oedd. Godio fyny yn erbyn y... Dim, a beth arall, y cyflog cyntaf, de. Cos oedd bob yn mynd i'r set oedd i gael ei gyflog, oedd yn nos Wener. Ia. A dyn y fath oedd eisiau oed o'r ben bwrw a canu am ei gyflog cyntaf. Am ei gyflog cyntaf, ia.
Ia.
Ia. Oedd a lot o hwyl na sydd oedd. Pan oedd y lle, er bod na lot o waith calad na. Dydy. Ia. Ia, dwi'n cofio pan o'n i yy i fyny ar yr en yy uwc, yy ddim uwcs, yy chdi o'dd ar yr uwcs 'de? Ia, ia. Ar yr yy yym yr yy yr yy sh- festival mowr 'na. O 'na chdi ia. Y twenty two.
Ar Bee twenty two o'dd e yn dop gwaith yn y yn y cerrig gwyrdd. A 'dyn o'dd yy ddwy fagan o'dd yn cario rwtha fi yn cymyd awr i fynd dop dop gwaith. rownd a'i lawr i Gwaun Llwch. Ia. A gwagio a fyny nôl wedyn 'de. 'Dyn argwyddo chdi amser o'dd o doedd? Oedd. A dim ond ryw wynab bach o'dd o 'de. A 'dyn Moy o'dd in charge arnon ni. A be' o'dd gynnon ni o'dd carafan reit ar yr ymyl wedi ca'l 'i c- 'i 'i gorchuddio bron iawn fatha byncar. Ia. Na dy gwynt fydda hi 'de. A o'dd 'di creu bowldars ar 'i thop hi, fatha camoflage i mewn yn y gra- yn y graig fel 'a. Ia. A 'dyn Oedd y, yr bonc dipyn bach yn miawn doedd? Dach chi'm yn gweld y bonc o, o'r office nag Na, gret, ia, ia. A dim ond moyn ista yn y garafan, yn sbio lawr, lawr ar y twll yma, sy'n mynd sip wan de. Ia. Sbio lawr fyna dros y gwylod. A dyn papu newydd nhw, neu cyffyla bod o. Ia. A dyn pob yn chwarae cardia, darllen, cysgu, cos unwaith oedd o'n gen i di mynd yn gwrth i awr de. Oedd. Oedd o gysgu.
Oedd o gysgu.
A wedyn o'dd o'n gweld Land Rover las y manager, Smith 'de. Ia. Wedyn cychwyn. O, ogia, ma' Smith ar ei drawls, darllen papur bach wedyn. Gwbo bod o'n cymryd hanner awr ydi fyny de. Yw, felly mynd allan ŵan. Allan, dow dow, a'i mewn i'r machines, a fo a deutha fi, paid â roid dy fishîn off, medda fi. Dwi pam na fi? O, mae o'n gweld y mwg, lyd, mae'n meddwl bod chdi dal i weithio fo, o'r rei exhaust. Dyn nhw'n eistedd yn y machine ac yn chwarae fel hyn. Dyn, Smith yn dwad a parcio. A dyn at moi, everything okay? Okay, moi, yes, everything's okay, mae moi. Dyn nhw'n wagan yn dwad, dyn llwytho. Dyn dargoedd o dwrnod yn hir nad oedd? So mae eitha mynd yn meddwl bod ni'n gweithio fel diawl da. Unwaith oedd hi'n mynd roast y bonc a lawr. A i ga- nôl i garafan rwan. fel, fel oedd i ystalwm y fyddwn ni'n cychwyn yn fuan a gwmpas rhan a di saith gigia mynd i di wyth ma. O Bryn Llwyd i fynd am ysgol i Gerlan a da gynnu di. A dyn nhw'n ni'n galw'n braich melyn i'n ôl yr hogia wrth fynd i fyny. A dyn a da gynnu fydda'r stiwardiad y gwaith chwalan. Cuddiad yn y coed, dwi'n. Yn bob man. Dwi'n. Yn Oedd alw, ogia hwyr. Diwad llwybr a bob dim. Dyn oedden ni'n mynd a dyn. Yn wedi bob... Um, bob lewis di. Yeah. O braich melyn. Yeah. A dda bob yn hwyr bob amser. Yeah. Ac Bob yn dwad, Bob, ma' nhw fanna, fanna, just wrth y gw- just wrth ymyl y gwaetha fo yna, wrth Mount, wrth ymyl Mount Pleasant, de? Iawn na Bob, a Bob yn mynd â i ni ôl ac off a fo i fyny am Bont Ogwen wedyn. O ia, lawr llwybr. Ac i lawr ochr chwith wedyn de, i twll, twll oedd o isio mynd, ti'n gwybod. Ia. A cofio Johnny bach uh, o Glanogwan. Beic yn o Johnny. Ac oedd i rallt a bod. Yeah. Pwysio beic i fyny de. Yeah. A un o officials yn gwyddin y coed. Johnny, ti'n hwyr eto, a beic yn ti, mae gwylydd i chdi mo. Ia, yeah. meddwl Johnny, beic yn mynd adra di mo. Oedd i lawr at. O, oedd. Ond mae'n hyfal sydd mae Yr olwyn yn troi fel ti'n dweud a'r diwydiant dan ni'n gael rŵan ydy twristiaeth de? 'Na fo. A sut ma'r chwarel mewn ffordd wedi cael defnydd newydd efo'r sepoier de? Wel ydi.
Yr yy wyra'n wib. Ia.
A 'dyn yym wt ti wrth gwrs yn yn gwbod am hwnnw'n iawn dwyt? Wt ti'n... Ydw. Dwi'n gweithio 'na. Yn gweithio 'na ia neu 'di bod. Ia ambell i ddiwrnod. Ia.
Ia.
A sut de, sut wyt ti'n gweld hwnnw wedi... wel, be' mod i'n neud i ch'mod de? Wel, defnyddio'r twll. Mae o 'di tynnu, fedra i'm coelio, mae'n mynd ers dair blynedd ŵan, a pobl yn dal i fod eisiau dŵad, a maen nhw'n dŵad o bob man yna, New Zealand, Australia, Sti bob fan o Gymru a... Ie, Lloegr. Lloegr a... Mae papur, mae papur bob yn elws oes. Yr Werddon, yndi.
Yndi. Wrth amdano fo papur bob yn elws oes. Oes, dad. Oes.
Ac uh, mae o mor lwyddiannus, maen nhw wrthi'n gwneud uh, gosod, maen nhw wedi cael caniatad wan i rhoi pedair o fioau newydd i mewn na. Pedair arall, ie. So fyna bedwar yn mynd i lawr efo'i gilydd, wedyn yn lle dau, de.

gynnydd dim bod yn pobl sy'n aros acw de. Ia. Yym a fydda i'n gofyn nhw be 'di'r pwrpas o ddod ar y gwyliau neu be 'di pwrpas y penwythnos a maen nhw'n dweud o yr wyra'n wib ac mynd i fyny Wyddfa a rhyw daith rownd Sir Fôn, 'na hi, maen nhw 'di gwneud Gogledd Cymru i gyd do. Yndi, yndi. Ond ma' ma' ma' mae o'n bendant wedi gwneud gwahaniaeth i'r dyffryn do? Os am ddwywaith, os am ddwywaith.
Yndi. Ac ma' Ond d- d- ma' dim jyst Bethesda hefyd ma' fatha Llanberis... Ie. ...Caernarfon, Bangor. Ie ie ie. Wsti ma' powb yy yn elwa ipyn bach onno fo. Ie. Nachdi? Ie. Ond ti w- ta faint o bobol sy'n mynd bob dw- bob dwrnod ar y... Wel ti sôn am O, tua 240 yn, yn adeg yr ha. Arian, ia. Dwi'n di.
Yndi.
So mae, mae o'i pin o fentra. Yndi. Ag yn cyflogi gymaint o bobl, de. Cyflogi. Wel, mae yna just gymint yn gweithio na sy'n pas yna yn y chwarae. Yn union, erbyn nhw'n oes, oes, oes. Yn enwedig, ys di adag pwysica fatha pas gwan. Mae, ydy, mae flat out na, weekends, penwythnos law wan. Yndi. Ond uh, unwaith am Pasg, Mae, mae hi'n fully booked yna. Ie, ie. A wedyn mi wna i pin o lol bach yn y ganol wsnos, ond wedyn weekends wedyn, yeah. yn wythnosau, mae, mae o'n wedi bwcio fyny i gyd lly. Ie, yeah, drwy'r rhaw mae'n siŵr di. Oedyn rhaw wedyn, yeah. di, mae yna double shifts yna wedyn de. Ie, yeah, ie. Yeah.